Зесты куыдзӕг. Кӕуыл худтысты куыдз, гӕды ӕмӕ карк. Цардысты, уыдысты хъугдуцӕг Сӕниат ӕмӕ йӕ чызг Зара. Сӕ фарсмӕ та цардысты згъӕркуыдз Шилам ӕмӕ йӕ къӕбыла Мил. Хъулон гӕды геномайӕ лӕппын Гис, дзыгъыр карк Хъуыдат ӕмӕ йӕ чысыл цъиу Цъипп. Алы бон дӕр-иу Сӕниат кусынмӕ ацыд Зарӕ скъоламӕ, гиномаг ис цӕхӕрадонмӕ, Хъуыдат ӕмӕ цъипп кӕртмӕ, Шилам ӕмӕ Мил та уынгмӕ. Хур-иу куы аныгуылд ӕмӕ бон куы баизӕр, уӕд та-иу ӕрӕмбырд сты се хсӕвиуаты бынӕттӕм. Саниат уаты касти чиныг йӕ чызг Зарайӕн, хъуыдат мӕнгагъуысты иу къуымы йӕ цъипп йӕ базыры быны бакодта, иннӕ къуымы та ӕрхуыссыдысты гӕды Гино ӕмӕ йӕ лӕппын Гис. Уалынмӕ Шилам ӕмӕ Мил дӕр фӕзындысты. Гис хъазын фӕлвӕрдта йӕ мадимӕ, фӕлӕ йӕ Гино йӕ дзӕмбыйӕ аиуфарс кодта, стӕй арф ныуулӕфыд. Хъуыдаттӕм бакаст ӕмӕ йӕм дзуры: «Бафӕрсынайӕп ма уӕд, Гино, фӕлӕ сӕ йе нкъард ас хатт сӕ?» «Дӕ хъӕбулы хурӕй бафсӕд, Хъуыдатт. Мӕнӕ мӕ лӕппынмӕ мӕсты кӕнын. Абон райсомӕй, зӕгъын, цӕхӕрадонмӕ акӕнон, ӕмӕ цалынмӕ сывӕллӕттӕ хъазынмӕ нӕ рацыдысты, уӕдмӕ йын бацамонон бӕласыл бырын куыд хъӕуы, стӕй мысты ахсын. Уый афоныл нӕ сыстад, стӕй куы рабадти, уӕд та рудзынджы тарвазы ледзӕмбыйӕ йӕхи ӕхсын райдыдта. Нал ӕмӕ нал фӕуӕфт кодта, ӕз ӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсын, уый уым бады ӕмӕ йӕхи ӕхсы. Йемӕ нын байрӕджы. Цымӕ ма амӕй ӕвзӕрдӕр искуы ис? Афтӕ загъта Гино мӕ та арф ныуулӕфыд. Гис йӕ бынатӕй фӕгӕпп ласта, йӕ былтӕ астӕрдта, йӕ рихитӕ асырфта мӕ дзуры йӕ мадмӕ. Мяу, нана, ӕз хорз нӕ бакодтон, фӕлӕ ма уӕддӕр мӕнӕй фыддӕртӕ дӕр ис. Чи ма у дӕуӕй фыддӕр? Мӕнӕ нӕ фарсмӕ цы гыццыл чызг цӕры, уый. Йӕ ном Зарӕ. Абон райсом уый дӕр ӕрӕгмӕ сыстад. Йӕхи ӕппындӕр нӕ ныхсадта, афтӕмӕй азгъордта уынгмӕ хъазынмӕ. Ӕз та ӕнӕхсадӕй никуыма ацыдтӕн. Ӕмӕ уӕд Хъуыдат афтӕ фӕкодта. уӕд Азарӕ ӕцӕг гисӕй диссагдӕр куы фӕцис. Фӕлӕ ӕз та мӕнӕ мӕ цъиппмӕ мӕсты кӕнын. Абон райсомӕй йӕ акодтон кӕртмӕ. Хъуамӕ йын бацамыдтаин, уа аллӕттӕ мӕ зулчъытӕ куыд ӕхсын хъӕуы, куыд агурын хъӕуы, уый. Загътон ын, мӕммӕ кӕс ӕмӕ сахуыр уай. Ай кӕмдӕр иу бындз федта ӕмӕ хёй фӕстӕ ратых-батых кӕнын райдыдта. Гьеныр мӕ амӕй ӕгоммӕгӕстӕр уыдзӕн. Уыцы ныхасмӕ цъипп йӕ мады базыры бынӕй рабырыд, йӕ бырынкъ хӕрдмӕ сдардта ӕмӕ дзуры: — Цъипп, цъипп, нана, бахатыр кӕ. Ӕз фӕрӕдыдтӕн, о, фӕлӕ уӕддӕр Зӕрӕмӕнӕй ӕгоммӕ гӕсдӕр у. Ды мӕнмӕ иу хатт дӕр куы фӕсидыс, къуыртт-къуыртт, зӕгъгӕ, уӕд дӕм уайтагъддӕр ӕрбазгъорын. Фӕлӕ Зарӕмӕ йӕ мад дыууӕ хатты радзырдта рудзынгӕй: «Рацу, дӕхи ныхсымӕ аходӕн бахӕр!» Фӕлӕ уый уӕддӕр коммӕ нӕ бакаст ӕмӕ не рбацыд. «Раст зӕгъы, Цъипп!» — йӕ ныхас баппӕрста згъӕркуы сила. Зарӕгисӕй дӕр ӕмӕ Цъиппӕй дӕр фауинагдӕр у. Фӕлӕ уӕддӕр мӕнӕн мӕ къӕбыла Милӕйӕ дылы дӕр мачи уӕд. Рӕйын куы базыдта, уӕд ӕй нырма йын амонын рӕйын кӕуыл хъӕуы ӕмӕ кӕуыл нӕ хъӕуы. Хионтыл цинтӕ кӕнын хъӕуы, рӕйын та ӕрмӕстдӕр ӕддагӕттыл хъӕуы, иуӕй-иу хатт та ӕппындӕр нӕ хъӕуы рӕйын. Ӕй та знон изӕрӕй мӕ федта арвын ӕмӕ йӕм дзӕгъӕл рӕйд кӕнын райдыдта. А, бон кулдуары раз бадтыстӕм ӕмӕ та йын загътон, мӕнмӕ кӕс ӕмӕ дӕ зӕрдыл бадар, рӕйын кӕуыл хъӕуы, уыдон. Тӕккӕ уыцы сахат дын хъӕндил къулыл быргӕ кӕ уынид ӕмӕ та йыл куы срӕйд. Гъенырма амӕй гуымыдзӕдӕр уыдзӕн. Къӕбыла милны фсӕрмы, йӕ чысыл дзӕмбыйӕ аныхта йӕ хъусы фӕстӕ, стӕй уӕд сыстад ӕмӕ дзуры йӕ мадмӕ. Айып ма уӕд, нана. Ӕз ныр базыдтон, дзӕгъӕлрӕйт хорз кӕй нӕу, уый, фӕлӕ мӕнӕй фыддӕртӕ Зарӕ у. Йӕ мад ӕм рахъӕр кодта: Зарӕ, цал хатты дын загътон, рацу, цӕй, мидӕмӕ, мӕнӕ цы нӕгъдау дӕ, мӕнӕ, зӕгъгӕ. Уӕд ӕм Зарӕ фӕстӕмӕ дзуры: Дӕхӕдӕг ӕнӕгъдау. Гьеныр, нана, кӕд ӕз цыфӕнды дзӕгъӕл ройд кодтон, уӕддӕр дӕуыл искуы фӕстӕмӕ срӕйдтон. Уыцы ныхӕсты фӕстӕ се ппӕт дӕр ныхъхъус сты. Стӕй уӕд Гино арф ныуулӕфыд ӕмӕ загъта. Мӕнмӕ гӕсгӕ йӕхи чи не хсы, уымӕй фауинагдӕр ничи у. Уый афтӕ у бӕгуыдӕр. Фӕлӕ йӕ мады коммӕ чи нӕ кӕсы, уӕддӕр уымӕй ӕвзӕрдӕр нӕй, сдзырдта Хъуыдат. Уӕдӕ ӕз та афтӕ зӕгъын, йӕ дзырд баппӕрста Шилам. Йӕ мадмӕ фӕстӕмӕ чи дзуры, уый се ппӕтӕй фыддӕр у.